Ole, hei le. Zanina chakai kan chil leh dawn a. Hei, heta hian ka kalpui thu reuh hian awm a. Heta mi hi Lalrama, Kaurama, Rosangriana tah mi rem rem hi um a nuam leh dawn khawp mai hei zanin chu. Ai Senluia an kal dawn a, chakai awm ang em? Awm lo ngem a aw tia hei kawngpui hei kan khaw lam kawng kha nia hei dil tlang lampang kawng chuan khu lamah khuan lawngtlai kawng kha nia lawngtlai lampang kalna aw hei la buai map map khawp mai aw tia kan chhuk tan dawn a lui kan thlen hunah e leh chakai kan man tan hunah lo tihna leh kan tum dawn nia aw.

Ahem pakhat alo awm ve leh e tah khaw khaw an ker alo awm ve leh e a lian lutuk lo kan che kan la tho a khat alo awm ve leh e hetah hian helai chu a lui takah hi an lian lutuk lo oh tah khawn pakhat alo awm ve leh a. Enge an dawn a hla teh ve. Kulet ai pakhat a lo awm ve leh a, lo tan chhe hman tep a. Helai chu chakah hian thla a ni hei ang kawlh lo rel reng chakah hian te an lian lutuk lo a.

Hei ai fiar ai fiar fiar fiar fiar Hei chunga te pa pakhat alo bawk hei Ai hei panga lo bet ru mai ai fiar Har sa le ai fiar lung panga lo bet Khu tak chuan pakhat alo awm ve leh a khu

helai mi hi umm a ni leh bawk a chuan hetah hian a ni leh bawk a ni umm tah hian pakhat a lo awm ve leh a sei chu aaa te mai thup emaw hei la hei la pahnih an lo awm ve leh pakhat khai lo tir lohle hawi pakhat a awm leh a.

Umm hei hetah pawh aisen a lo awm le aifiar aisen aifiar umm ha la hi la tah hian pakhat a lo awm le a umm e min chep ha hei hei min chep a tang na khawp mai aw han man ve teh au au hei hei Sawi rawh. A pa ni ang hi chu hei. Pa ni tak tak. Kawlh reuh em mai. Hm. Kho reuh mai emaw. Hm. Aw tihian in kan thleng leh tawh a hei. Hei ho kan man ho zawng a nia. Tunah ko ram an bum dawn ni. Kan sa chiang em an man. Ka la chu aw sawi lo. Hei hei hei. Awm ve leh nup mai lo. Hei. Hmun khatah chu i bun a an chhuak lo maw? Ka lak ber tawh em tiin e. Umm. Pek an mang zawng a nia hei. Hetah mi hrimi leh umm. Varo. Tlangval para. Chipar chiah buaipui. Hei a bag hi par chiah buaipui mek a ni. Ka thawi pan. Umm. Ahh hei. A zir ve viau tho mai. Mi pali in kan insiam dawn a ni hi engzah thup nge an chhan theih dawn a ni hmm an chhiar phawt a ni aw aw hi hi kema chan bik a ni hei sawng ho an te te engzah thup chang a alvai hian ai sawm hnih ka changa pali in kan insiam a ai sawm riat vel chu kan man a ni hi hi sawng a man a nia hei Zanin chu chakah hi a lian lutuk lo, mahse lian lo tih ila a pangai viau tho hei. Eng an tir dual deuh hlawm a. Hei, pangai viau tho, lian lo lutuk chu ni lo. Tiang tih, hei nei a hi. Tain, a lian lutuk lo vangin hei chu pariatin ka dah a, tah pawh pariat thawhin ka dah leh hei. Chuan hei hi a pe deuh ho. A ni hetah hian paruk. Kan awm ve thung a. Aw, eo hi ka chan bik a nia, ai sawmhnih vel chu ka chang a, ka ṭhin te pawh ni chutiang tho tun chang a, a vaiin ai sawmriat vel kan man a ni, zanin chu a zia ve leh tho mai. Umm, ka tih zawng kha zanin tan kan chak ai chhit video kan en theih chu ni leh ta pawt a, min la subscribe lo te. Len khawngaih takin min lo subscribe ve zel ula, chuan like leh comment kha min lo hnut chhiah sak ve leh theuh dawn nia.